Tajjeb ħafna u fuq l-aħjar topic nistgħu nitkellmu. Eh, ta' fuq l wħed li jifhem fih.
Ħanibdew, għandek ħames minuti, tajjeb? Inti iżżomm ma' Liverpool għax tkun tħobb il-Gerard, jew inkella hemm xi raġuni iktar deep għaliex inti iżżomm ma' Liverpool. Le, insomma Liverpool għax kont rajt l-ewwel logħba tagħhom kienu qed jitilfu xi 2-0 u konna rbaħna 3-2 dak iż-żmien kelli disa' snin. Gerrard kien għadu ma jilgħabx ġifieri mhux għal Gerrard imma ħabba Michael Owen.
Kważi kiesa, imma kważi kiesa. Imma min idaħħlek imbagħad fl-atmosfera ta' Liverpool jien naf missierek, kuġinuk, jew smajt lil xi ħadd jgħajjat we'll never walk alone u daqshekk dħalt għaliha. Funny enough missieri żomm mal-Manchester City ġifieri beda jiċċelebra llum fl-aħħar ta' ħajtu, imma le, Juwi kien għalli biex nżomm magħhom u bdejt nżomm mal Liverpool.
Naħseb ħabbatna Meta jitilfu l-Liverpool, x'tib ta' persuna jent? Tkellim nix għal tliet ijiem, jew kollu lob. Meta jitilfu l-Liverpool, tkellim nix għal ċertu żmien, imma dis-sena kont grazzi għalli ħamrun kont qed niċċelebra b'mod ieħor. Għaxu kellu u timi u tajba, eh? U ma l-Italja zommu xaħat? No. Le, le, għara, ta' xaw minn iżom kollu xaħat ma kollu mkien. Meta rebħu l-lik, tajjeb ċelebrazzjoni tal-lik, fej kontent? Meta rebħu l-lik kien kont ijat ġol ground, nara l-loba, eh, kont wieħed minn dawk 60.000 fortunati konna ġol ground. Iva, sten qabel ma teqleba. Imma kif iċċelebra ċament? Efimni, naqbżu nkantaw l-istess diska għal 30 minuta, diska ta' le, le, kienet id-diska ta' Kieza, diska ġdida li pratikament hija korus ta' 8 sekondi tibqa' tgħaddej għal Aħna ma nistgħux indoqqu għax inkella jkollna ħarsu r-rajt u nitilfuhu nofs il-programm. Isma' imma waqt iċ-ċelebrazzjonijiet ovvjament kulħadd ra l-inqala l-inqala. Fejn kont dak il-ħin inti? Mela waqt iċ-ċelebrazzjonijiet aħna konna dak naqsamna triq wieħed mill-grupp tagħna kombinazzjoni għaddiet eżatt minn warajh u rajna ovvjament kollox għax seħħ eżattament warajna. Liema logħba tal-Liverpool ta' din is-sena Rajta u għat imnalla nżom mal-ħamru. Il-loba kontra Nottingham Forest. Kienet loba verament bla sugu, loba vojta, allura timna l ħana l-ħamrun, imma dak iż l-ħamrun konna għadna ħażin. Taf li jent kont li mnejjek dak iż U biex li konsta, ftakar li nizom mal-inter, ġviri ħara, fi ġedin. Mal-inter u mal-furjana? Le, għara, tista tkun
Għandek xaħġa li tilbes għal good luck qabel l-loba jnafx Bħal kalzetti xi qalziet ta' taħt. Le, imma fil-bidu tas-season l-ewwel logħba li nirbħu fejn nkun qiegħed nibqa' sal-aħħar tas-season. Ġifieri dal-sena kienet id-dar fuq is-sufa fuq partikolari. Koxxa noqbajt nara l-logħob kollu hemmhekk. Fanija naf vera dawk il-logħbiet li tlifna ma kontx qiegħed hemmhekk, imma mhux għax. Mara li djan. Supertazzjoni. Jiena il-flok kollox għalija, ma so, ma jitlux. Mela, xi fik iktar uġieħ ta' żaq? telfa tal-Liverpool, jew penalty, ejja ngħidu penalty kontra l-Liverpool, kważi mhm. iktar gravi, jew inkella il-four lane tal-Marsa mimlija traffiku u nġu fija jattart. Li ma jagħmellek l-ansjetà l-iktar. Il-traffic tal-Marsa. Mija fil-mija. Għax dik tal-Liverpool il-logħba tista' titfija u ma taraħħix il-penalty ma traffic ħad tkun ġo fih ma sax tara għajnejk għax tiqpa moħħelek. L-importanti li ma tarax il-logħba t-traffic tajjeb. Li kellek Tagħti ewro għal kull sena li għedt ejja din hi ħa tkun is-sena tagħna mbagħad ma kinitx. Kieku kemm faddalt għandek ix-shares f'Enfield?
Naħseb le li kieku li kien ħaqna nirbħu ma rbaħniex għal ftit ħa jew għadna dis-senajja tagħna, naħseb jekk kont nixtri Sitta pastizzi, għax forsi tliet snin kien hemm li kien li kien ħaqna ma rbaħniex. Kiesa.
X'għandhom speċjali supporters tal-Liverpool differenti mill-oħrajn? Eh, l-atmosfera, il-ground u ġifieri dak anke kull min jilgħab kontra Liverpool jgħidha u stess timijiet oħra ġifieri daw professionals li jmorru ġol grounds madwar id-dinja kollha. Eh, l-atmosfera hemm ġew tħoss jisek ġo terremot literalment. So, naħseb l-atmosfera, id-diski li joħorġu għal kull player, kull sena, ġivi kull tibqa dejjem. Kan għazza barra namlu, eh, ma għalli għamil.
Eh. Għamilu postazi.
Imma nimmaġ naħseb jien nemmen li hija l-atmosfera tal-briju li jafu jagħmlu bejn. Tal-aħħar, malaj.
Fit-tlet kelmiet, Xi tfisser li tkun fan ta' Liverpool? Tlieta.
Bniedem b'qalb kbira.
Mela aħna għanduk il-medalja il-baħt xi ħaġa oħra dis-sena tajjeb. Għajjewni jirbħu. Għajjewni. Mela, jekk intkom tixtiequ li nġibu l xi ħadd jew xi suġġett partikolari flok Dalton għajdulna ibatulna hawnhekk qed ikun qiegħed wara l-ambure tagħna. Narawkom.